Ɛsan baw, nanso na yebesua wo nsɛm. Mmɔbɔ biara din mu, ɛwɔ Yesu Kristo din mu, amen. Nnurɔ. Ɛnnɛ yɛba bɛhwɛ Kristosom mu mfitiaseɛ nsɛm. Na esiane sɛ Bible no, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔdii kan de Onyankopɔn asɛmpa no ma yɛn nti, biribiara no, wɔn na yɛ nhwɛ na nsɛnnahɔ ma yɛn. Nti biribiara a wopɛ sɛ woyɛ biara no, wɔn hɔ na wobedi kan akɔ. Nti yɛhwɛ Paul a, Paul se, Me deɛ, deɛ edi kan a minyaeɛ, that's First Corinthians chapter fifteen, deɛ edi kan a minyaeɛ ɛna na mede rema mo. Nti ɔno no, ɔkyerɛ se Yesu Kristo frɛɛ no no, odii kan, nsɛm a odii kan de maa no no, ɛne no. Nti ɔse, deɛ edi kan ne se yɛn bɔne nti Kristo wui, wosiee no, da a ɛto so mmiɛnsa ɔsɔreeɛ. That means Yesu Kristo hyiaa no no, wɔkyerɛɛ no nneɛma fa ne wuo, ne sie, ne ne sɔre ho. Nti Paul no, ɔse deɛ ɔdii kan a ɔnyaaeɛ no no. Saa na Hebrew writer no nso twerɛɛ, Hebrews chapter 6, ɔse, Momma yɛnnye yɛn ho mfiri Kristo mfitiaseɛ nsɛm ho. Nti Kristo mfitiaseɛ no, wobɛ start Kristosom a, yɛwɔ nneɛma bi a Kristo no ankasa rekyerɛkyerɛ wo a yɛ ɛno na wode ba bɛ start. Sɛ wofiri Hebrew chapter five bɛwura six no a, five thirteen no a, ɔbɛka sɛ obi a ɔyɛ abɔfra no anaa akokoaa no, ɔnni wo nufosuo, ɔnkokɔ a wɔ bɔne ne papa ho. Enti wontumi nni nnompe. Saa na Bible no kyerɛ sɛ weinom no yɛ Kristosom mfitiaseɛ nsɛm, asɛmpa no a ɛsɛ sɛ onipa no ɔhu. Enti ɛbɛbɔ saa nneɛma a Bible no kyerɛ sɛ ɛyɛ Kristosom mfitiaseɛ nsɛm no. Nɔma one, Hebrew chapter six no, ɔkasa fa adwensakra, sɛ nipa no bɛsakra n'adwene. Okay. Na ɔsan kasa fa gyidi ho. Afei asubɔ. Ɛne mpaebɔ na nsa gu soɔ. Awufo sɔre sɛdeɛ Paul sɛ ɔnyaeɛ no. Ɛna daa atɛmmu, atɛmmuo. Nti ɛno nso Kristosom mfitiaseɛ no wɔnyaeɛ. Wɔse yɛnhwɛ no yɛn nsa mfa nto fapem. That means wo no woatra hɔ. Nti no no nyɛ wo foundation bio mu because yɛakyerɛkyerɛ wo, woatra hɔ. Enti saa nneɛma yi, obi a ɔyɛ Kristoni biara a ɔwɔ hyiadan mu sɛ ɔresom Onyankopɔn nam Yesu Kristo nsɛm a ɔde ama yɛn no so no, ɛsɛ saa nneɛma yi a ɔwɔ so yi, ɔtumi hu na ɔte aseɛ. Nti woba Church of Christ a, saa de wei no, ɛyɛ yɛasɛde sɛ ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ wo na wote aseɛ. Nti yɛbɛfa no one one one one one na afei Yɛahwɛ sɛdeɛ ewiasefoɔ anaa nnipa bi a wɔnyɛ da nsua Atwerɛsɛm no, sɛdeɛ wɔka no ne sɛdeɛ Kristo nsafo horoɔ no nso no, wɔn nso kyerɛ mu kɔsi. Nti yɛba bɛfa adwensakra ɛnnɛ, adwensakra. Wobɛduru baabi na obi ama nteprafo, monsakra mo adwene, monsakra mo adwene, but wɔnyɛ da nhu adwene ko a onipa korɔ pɛ sɛ Wɔsakra no. Nti nneɛma bɛhwɛ adwene a Onyankopɔn pɛ sɛ obiara yɛ dɛn? Sakra. Nti yɛbɛfa no mmaako mmaako mmaako. Deɛ edi kan no, yɛwɔ Hebrifoɔ wɔ adwene bi ɛfa Onyankopɔn Ba Yesu Kristo ho. Number two, ewiase nyinaa a wɔnyɛ Hebrifoɔ no, wɔn na yɛfrɛ wɔn Gentile word no, wɔn nso wɔwɔ kwan bi a wɔfa so som Onyankopɔn. Ɛna. Nnipa nso a wɔagye Kristo din adi na wɔakɔhyia hyiadan mu sɛ wɔresom Onyankopɔn no, wɔn nso suban bi kura wɔn. Onyankopɔn pɛ sɛ wɔsakra wɔn adwene fi ho. These are the three main adwensakra a Onyankopɔn pɛ sɛ obiara sakra fi ho. Ɛsɛ Yesu Kristo too pono no, ɔkɔɔ abɔnten, ɔkɔhuu nnipa papa. ne nipa bɔne no ɔda mu ba a ontu ase. Enti wohu nipa papa a ɛsɛ Kolonius na ɔse Kolonius nsakra n'adwene a, adwene bɛn na ɔreka? Enti na adwensakra. Matthew chapter three verse eight no, Bible kyerɛ sɛ ɔse John the Baptist ɛka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, Monsakra mo adwene, moama mo nya mo a, mo nkana mo akoma mu da sɛ mo agya ne Abraham, enti moyɛ Onyankopɔn mma. Enti John. Enti wowɔ adwene bi sɛ wo no ogya ne abere a wogye Onyankopɔn ba a? Obi wɔ ha a ɔse ne papa wore to Roma mu, ɔwore to Church of Christ mu nti no ɔyɛ ɔyɛ Church of Christ ni. No, saa adwene no mɛnyɛ w'adwene sɛ because Onyankopɔn reba abɛ fa ne mma afi awo foforɔ mu. So wahu? Enti sɛ wowɔ adwene bi sɛ wagya ne abere a wogye Onyankopɔn ba a, ɛnyɛ no. Enti wobɛhu sɛ The Book of John chapter one verse twelve no, ɔse dodoɔ a wɔgye Kristo din di no wama wɔn tumi se wɔnyɛ Nyankopɔn mma, ɛnyɛ awoɔ anaa deɛ ɔbarima ne ɔbaa pɛ mu na mmom Nyankopɔn tumi mu, tumi adwuma mu. Nti sɛ wɔwɔ adwene bi sɛ w'agya ne Abraham nti woyɛ Nyankopɔn ba a, cancel. Ɛno ne first adwensakra a ne Yesu Kristo ne Yohane Suboni no wɔbɔ ho dawuro. Nti sɛ wogye saa ade no di a, yɛbɔ wo asu ma. Yesu Kristo, na wɔabrɛ wɔn ho ase ama Yesu Kristo ne nkyerɛkyerɛ. Nti obiara, ɛfiri Yohane asubɔ so saa kɔsi se Yesu Kristo rebewu no, obi a yɛbɔ asu biara, yɛbɔ asu wɔ the message a Yohane passing out sɛ wɔnsakra wɔn adwene na wɔmmrɛ wɔn ho ase mma Yesu Kristo. Nti sɛ wobrɛ wo ho ase ma Yesu Kristo deɛ a, wobɛtie Yesu Kristo dɛn nkyerɛkyerɛ? Number two, adwensakra binom a ɔpaa mu ka kyerɛɛ Jew, Jewfoɔ no yɛ, Acts chapter two verse thirty eight no, mmerɛ a Pentecost da no duruiɛ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yesu Kristo no a mokuu no no, ɔno ara na Onyankopɔn anyane no de no abɛyɛ mo Wura ne mo Agyenkwa. Nti saa adwene no a ɛkura mo sɛ ɔnyɛ Mesia no, monsakra. Waho? Ne nkwagye no bɛyɛ mo ne mo mma ne mo yere. Wahu? Bɔhyɛ no yɛ mo ne mo mma ne mo nananom nyinaa dea. Nti saa adwene no kura wɔn sɛ Yesu Kristo ɔnyɛ Mesia no, wɔnkyɛ nni. Saa nneɛma wei na ɛyɛ sɛ nnipa ma no hu adwene ko a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Wokyɛngyi no. Nyɛ sɛ wobɛkɔgyina hɔ yɛ dwamanbɔfoɔ, woyɛ korɔmfoɔ, woyɛ wohye wii no adeade. Dabi, dabi, dabi, dabi. Onipa no, sɛ ɔnya hu ɔkwan a ɛfa so som Onyankopɔn na ɔde ne ho bata Onyankopɔn a, Onyankopɔn nim how a ɔbɛ address no. Te saa adwene nsakra no, ɛno ho dawuro no na saa Yohane ne Yesu Kristo rebɔ kyerɛ ne nuanom Jewfoɔ no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhu sɛ Yesu Kristo no, Onyankopɔn na asoma no. Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ dɛn? Yɛtie no. But nkurɔfoɔ no mpɛ sɛ wɔbɛtie saa asɛm no. Ok, nti na wei ne yɛ Hebrifoɔ anaa Jewfoɔ no wɔn Adwensakra a Onyankopɔn pɛe sɛ wɔsakra fi ho. Afei yɛbɛba yɛn wiase, the other world no anaa Gentiles no, yɛn nso na yɛwɔ adwene bi. Onyankopɔn pɛ sɛ yɛchange yɛadwene. Nti wobɛhu sɛ woredi yɛn deɛ no wie a, Onyankopɔn bɛka sɛ, afei deɛ ɔhyɛ mmaa nyinaa, ɛwɔ Acts chapter 17 verse 25 no, mɛ summarise nneɛma a ɛwɔ hɔ. Ɔse. Mma munnsusu sɛ Onyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ. So woahu? Na Onyankopɔn, ɔne na ɔbɔɔ nipa baako maa nnipa nyinaa fi ne mu baeɛ. Ɔne no, ɔnhia biribi na waka sɛ wokɔpɛ biribi abɛsom no, anaa wohia biribi agyina so ansa na woasom no. So ahu? Na wɔne yɛn ntam kwan nwa. Nti wei nyinaa yɛ adwene a Nyame pɛ sɛ nnipa no hu ɛfa Ne som ho. So ahu? Nti ɛsan se Paul bɛka ɔse, Nyankopɔn a monim no no, ɔno na mebɛda no adi akyerɛ no, akyerɛ mo. Yɛ a na ɛyɛ meya se nkorɔfoɔ bi wɔn yɛ a wɔn pɛ sɛ wɔn ka se ne din, wɔammɔ Yehowa din a wonnya, ɛɛ, ɔyɛ nti ɛse wɔn nkaa hwee. Aha no Paul se ɔɔka. Ɔda Onyankopɔn a wɔnim no no adi akyerɛ wɔn. Nti ɔse, Onyankopɔn a monim no, ɔne bɔɔ soro ne asase, ɛpo, ne deɛ ɛwɔ mu nyina ara. Wɔnte asɔredan a yɛde yɛn nsa ayɛ dɛn? Asi mu. Wɔkyerɛkyerɛ mu ara na wɔse, Ɔno no, wɔ, yɛnka sɛ yɛpɛ biribi, an, anaa yɛmfa nneɛma a yɛde yɛn nsa anwene nnyina hɔ se ɛno ne yɛde resom no. So ahu? Ɔkaa ne nyinaa wiee kɔduruu kyɛkye no, na ɔse, Ɛsiane se monnim nti na moyɛ eyi. So woahu? Monnim nti na moyɛ eyi. Enti deɛ Onyankopɔn ayɛ ne sɛ wabu n'ani agu nneɛma a monnim nyinaa so. Afei deɛ wayi ɔbarima bi a yɛfrɛ no Yesu, na ɔwuiɛ no, ɔde ne tumi anyane no sɛ onipa biara nnye no ɛdɛn nni, enti obiara nsakra n'adwene. So woahu? Enti akwan ahorow a yɛfa so som Onyankopɔn no, woahu? Nti wobɛhu, woba Gentile world no a, wokɔ po, wɔn a ɛbɛn po a, yɛsom Onyankopɔn wɔ baka mu. Ebinom nso wokɔ forest, wɔn a wɔ forest area a, yɛayɛ nnua ne nnua sɛnea yɛsom Onyankopɔn. Wokɔ desert area a, wɔn nso wɔ kwan fa so som Onyankopɔn. Nti ɔkwan ahorow a nnipa fa so som Onyankopɔn no, na nnipa nnim. Wɔse, enti ese wɔayi ɔbarima bi a yɛfrɛ no Yesu sɛ wiase nyinaa obiara nsakra n'adwene. Nti woahu? Waka Jewfoɔ deɛ, waka Gentilefoɔ deɛ, na wasan abɛka yɛn nyinaa abom sɛ wayi ɔbarima bi a yɛfrɛ no Yesu. Na saa onipa no, wayi no ato hɔ a wɔde rebɛbu wiase nyinaa atɛn sɛ ɔno na ɔbɛbu atɛn atɛntenenee mu ama yɛn, sɛ onipa biara nsakra n'adwene wɔ saa ɔkwan ahoroɔ mmiɛnsa a Onyankopɔn de abobɔ so. The last one no kɔma Christians, ɛno ne Hebrews chapter six no. Ɔse sɛ mo ne Kristo awu anya no deɛ a, monsakra mo adwene mfiri nnwuma funu, enti saa, sakra w'adwene, woyɛ dwamanbɔfoɔ, woyɛ korɔmfoɔ, woyɛ odini, woyɛ nea, Onyankopɔn akasa akyerɛ Christians, ɛfiri sɛ woaba sɛ wo ne Kristo bɛnante deɛ a, ɛsɛ sɛ wo liidi Christian life, so wahu, nti yɛka sɛ sakra w'adwene, sakra w'adwene, sɛdeɛ nkorɔfoɔ ka sakra w'adwene adeɛ, Onyankopɔn hwehwɛ firi yɛhɔ ara ne saa nneɛma four yi. Nti yɛ yɛka bɔ mu a, number one, mɛnka w'adwene mu da sɛ Yesu Kristo nyɛ Onyankopɔn na asoma no. Mɛnka w'adwene mu da sɛ Yesu Kristo nyɛ Messiah, Israelfoɔ. Na Yesu Kristo no a mo mmu no no, ɔno ara na Nyankopɔn ade no asi hɔ sɛ Otemmuafoɔ, nti monsakra. Number two, sɛ wopɛ sɛ wosu Nyame a, ɛnyɛ afei na akɔ miamia Rosal, akɔ baabi de pɛ kɛtɛ bi de wo nan abutubutu so ansa na woasom Nyankopɔn. No, wɔayi ɔbarima bi a yɛfrɛ no Yesu Kristo. Wɔn yɛ ne tumi nnuan no sɛ ɔno na obiara mfa ne nso mfa nsom Onyankopɔn. Nti sɛ wowɔ ɔkwan biara a wofa so sɛ wopɛ sɛ wobɛrekye Onyankopɔn a, Nyankopɔn se it's out. So wahu? Nyankopɔn se it's out. Gye sɛ Yesu Kristo nko ara. Nti wowɔ adwene foforɔ bi a, ɛyɛ sɛ woyi. T'adwensakra no sɛ sɛdeɛ wosusu biribi ho sɛ sei na ɛte no anaa sei na yɛyɛ no no, yɛtwe w'adwene hu ɛma woagyina so sɛ ɛnyɛ saa. So woahu? Ɛnyɛ saa, na mmom ɔkwan no ankasa ankasa ayɛ dɛn? Ani. Nti merekɔ Kumase, meduru Nkɔkɔɔ no, masakra m'adwene, masan aba. Minim sɛ saa ɔkwan wei na yɛfa so som Onyankopɔn. Afei na mahu sɛ ɛnyɛ saa kwan no. Enti esiane sɛ saa kwan no yennim no nti no, ɛnna ama nyamesom ayɛ bebree. Bɛyɛ sɛ anka yebetumi ahu sɛ Kristo nko ara ne kwan no de a, anka nyamesom mu nneɛma no nyɛ dodoɔ. Because. Voice no se wei ne me dɔba a ɔno na obiara nyɛ dɛn ntia no. Enti biribi a yɛyɛ no asɔredan mu, ɔkwan a wofa so som, nneɛma a yɛyɛ, wo deɛ.